Maaliifuu Yaa waan bareedan.
dalagaa tanarraati waggaa lamaan jira dhaggeeffadha. Dalagaa tanarra waggaa lamaan jira riyaa dhaqee bitachuu hin dhaqqabu naafis hin dhuftu asitti illee huccuun tumaa kee akki takka huccuu uffadhee tumu jiraachuuf malee eh, boonatti hin jiru. Eh, Lammaffaa irratti ammas zannatutti hin jiru uffata qabda wayiita uffata waggaa kudha lamaatiin qaba kee walii guuru jiru.
Okay. Shantaan eh, as- as- as- Asmaratti waa si gaafachuu fedha. Namoonni Eh, Okay, eh, okay, ijoollee biyya arabaa ijoollee dhalaadha. Ta ijaazarraa buutii gurdii kaayyatti suuraa istaayilaa, viidiyoo istaayilaa, kireemii fuula dibatan, lippistikii hidhiidha, akkasuma filtarii yoo viidiyoo waraabaniif yoo laayivii seenan yeroo hedduu dubartoota if kashaan kashuu agarra. Muudiin kan kee kanarraa adda dhugaa dubbachuudhaaf nama uffatan fillee, nama dalagaan fillee, nama filtaran fillee, yeroo nama viidiyoo akkuma argetti kaan ciisee kaan dhaabbatee yeroo akka akkuma barbaadetti waraabu. Kuulleen maaliif akka dubartiitti uffata jijjiirrattee, kireema dibattee, lippisti godhattee, filtira kaattee, maaliif guurdis uffattee suuraa harakaataa, viidiyoo, minaamin waan akkasii maaliif hin goone kuulleetu. Yeroo hedduun gootu waan ta'eef.
Kuulleen tun nama akkamiin zabbaan mee siimu? Kuullee jechuun ati amma koflaa fi tapha takka qaama agartee murtee namoonni tokko tokko itti qabu. Kuullee jechuun nama miskiinummaa keessa guddate, miskiinummaa ittiin akara keessatti. Wallahi laasiif nam haga sii beeku, nama illee sin dhoosine. Nama fakkeessee hin jiraanne. Fuullee jechuun nama amantus amanuu baattus nama sagal takkaa kudhan tajaajilu jiru amma keessatti masuuliyyaa fudhatee itti gaafatama qabu nam kudhan. Si galtee? Fuullee jechuun nama itti gaafatama qabu guyyaa tokko lafa oolte nama baay'ee kan miidhamuutu jira. Tarii namni gisee quflee nama bashannana jiru nama akkana jiraatu tokko itti ta'uuf itti fakkaachuu mala. Kuullee nama haadhaa fi abbaa isii xooratu jira. Alhamdulillah alaa kulli haal. Wallah ittiin gammada. Amma namoonni gariin maaliif hin heerumne faa ja'anii huccuu maan jijjiiranne maa akkas taata. Tich haadhaa fi abbaa kiyya obboleessan qabu anoo tajaajiluu baadde maal abbaa isaa meeshaa tiyya gammachiisuuf hin haadhaa haadhaa fi abbaa kiyya beeleessa. Ubrii tiyya itti wareegeen isaan jiraachisa. Sii galtee asumaan deebisaa isin haa taatu. Eh, akkas kanaafuu namoonni gariin akkasitti hin beeku uffata amaarreedha uffataan sirritti nama uffatee nama sirri- sirritti zannatee uffata illee sirritti qabu uffata sirritti nama qabuun ayyi faashina nama qabuun niin xala boolaayina irraa niin galcha garuu yeroo itti uffadhu kun mana arabaatiin boo mana arabaa keessatti huccuu bareedu uffachuun hin danda'amu kophee bareedu uffachuun hin danda'amu

Yaa fayyaa ta'ii kuullee ati dhugaa dubbachuudhaaf nama miidiyaa kanarran hunda dura asirra jirta. Ijoollee hedduu duras gubbaa jirta. Feemasa dulloomaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf namuma sadarkaa dhafaaxee maayikiidhaa fi sadarkaa namoota silaa asirra jiranii kanaa wajjin gara miidiyaa dhufe. Ijoolleen si booda dhufte hundi geema taphattee jirti. Fakkeenyaaf an geema tara lamaan taphadhe. Dhalaa keessaas dhiira keessaas namoota baay'ee geema noormaalaattis kan shaqqallatu ni agarra. Geema beellamaallee kan taphatu ni agarra. Kuulleen geeman taphattu diyaaspooraa wajjinis wal hin beektu. Leesh feemasa taatee feemasa qadiima dulloomaa taatee yeroo namoonni si wajjin dhufan hedduun asirraa shaqalatanii waa hedduu argatanitti eh, si geema taphattu sin agarre. Maaliif geeman taphanne diyaaspooraa wajjin wal hin beektu moo fira biyya alaatiin qabdu moo gosa hin qabdu moo akkamitti geema taphachuu dhabde hangaarra. An Afrikaa tana keessa Lafa addunyaan kalaqe uumame tana keessaa eenyu namni hin beekne fakkeenyaaf mee eenyu namoota gurguddaa artistiin dhuftee dooktoraan dhuftee namoota Oromoo ni qabdi jette nama Oromoo gurguddaa ni qabna jettu keessaa namni nam firee walitti fireendiin ta'e saayiban ta'e hin jiru. Hoo beekumsa taate yoo nama beekuun akkas nama goote. Diyaaskooraa keetu diyaaskoraan addunyaa kanarraa kan hin beekne hin jiru keenan isin beekne hin jiru ni takka ta'e namni hin beekne. Garuu maal seete? Wallaani rabbiin harka Oromoo nan mudiin malee nama ergattummaa fedhuu miti. An nama jireenya keessatti akka malee waxalamee guddate. Miskiinummaa keessatti hin guddadhe erkinummaan jaa- erkannoo hin jaaladhu. Namarratti erkachuu hin jaaladhu. Yoo namni natti erkatee hin jaaladhu. Waan biroo naf fakkaattii galtee? Akkasi. Hirkattummaan fedhu ani. An dahaba akka dahabaa sanitti hin laffee. Okay, waan bareedaadha. Ani waan eh, asmaanuu waan takkan isinitti himaa. Viidiyoo takka waraabeen eh, suuraa reefu isiniif fide san akka isin hundi agartan, waan bee agartan na fakkaata. Namni hedduun ittiin qoosaa kaanis maal godhaa viidiyoo irra dalagaa. Dhugaa rabbiin isin hin jaa. Ani yoo nama biyya arabaa jiru keessaa eenyu dinqisiifachuu waan hin jettan wallaahi wallaahi fuullee Yusufiin dinqisiifadha na bira jirtiidhaa fi miti waan kana baay'ee wayii ardura dubbadheen ture mee nama kumaa fi dhibba takkitti kana keessaa namni anaa guyyaa tokko waa'ee fuullee haasa'u dhagehe yoo jiraattan torbaan takka ta'e torbaan lama ta'e ji'a takka ta'e hin beeku malee dhimma kaalsii amma dhufee kana dura dhimma shiitaa kana dura Dhimma kuullee kana dura ni yaada dhaaboo torbaan lama dura gaafaan baadiyyaa keemaa tokko keessa jiru dhageessanii mi jara keenya waan hanga takka. Nillee ganama sa'aatii sadii irra immoo sa'aatii afur na fakkaata dhimma muniiraa fa'aa wajjin wal qabsiisee gaafaan dubbachaa ture. Namni waan san ah, gurra yoo yaadattan eeyyuwa kun warri gaafsan girtan ni girtanii. Kullees mu dhugaan ni dinqisiifadhaan. Because feemasa dulloomaa nama qadiimaa eh, harka namaatti ne- eh, nama naa jemne nama hirkattummaan barbaanne dhugaan isin hin jaa. Isin kana hunda osoo nama hullee geema taphatu fida osoo isin hin jee hin fiddan. Geema beellamaatis geemuma silaa normaalaatu diyaaspooraa wajjin wal jala amma nama hedduu ni beekna amma fakkeenyaaf namoota hullee wajjin biyya arabaa keessa turan ka nama sadi afureeruman ka ilmaan lama sadi dhalan ka jiruun itti baddee achirraa biyya meeqa deeman maal ta'an numaa agarra. kaanis warra kuullee gadii harka kuullee gadii isin hundi beektan maqaa namaa yaamu eh, warra dalagaa biyyaa bahee dalagaa biyyaa beeksan wallaalee osoo harka namaa eeguu qaama isaa gurguree safuu keessaa bahee amantaa keessaa bahee dantaa birrii dantaa duniyaatiif jecha hudduu isaa qilleensarra oolche miliyoonaa agarre isinii galee. Kaanis ka dalagaa dhabee bifa dhabee kireemaa fi filtara jijjiiruu malee dalagaa waan biyyaa beefis dagatee asumarraa fuula namaa eeggachaa oolu hedduu agarra. dhugumatti kuullee nama biyya arabaa san keessa waggaa hanga kana jiru taatee ha nama harka namaa tokko osoo hin eeggatin osoo geema takka hin taphatin osoo hudduu takka nama hin garisiisin osoo fiiltaraa fi shiitaa fi maaliif hin dhukkubin qabeenya kuulleen qabdu an keessallee hin beeku gaafachuullee hin barbaadu isiif rabbi beeka garuu kuulleen akka baqattuu nama biyya arabaa jiru akka intala takkaatti nama guddaa fi nama danda'a nama jabaa ta'uu si ani qooda kaayatiif hin jira. Wanni suuraa kullee san fidee kullee daqiiqa qoran keessa fidaa isiniif hin jees tokkoffaa jabina kullee isinitti himuudhaaf. Jabina kullee gaafaan isinitti himu garuu irra caalaan ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan kullee akka isin fakkeenya godhatan hin barbaada. Keessattuu ijoolleen dhalaa ah, yoo feemasamummaa kullee kulleen feemasa guddaadha. Feemasa ta'uudhaaf geeman taphannee feemasa ta'uudhaaf hunduu nama hin garsiifne feemasa ta'uudhaaf qaama isin hin ah, hin gurguranne. Manuma madaamii teesseet manuma madaamiitti dalagachaa manuma madaamiitti waan qabdu walirra kaa'achaa bakka amma jirtu tana geesse. Kanaaf dhugumatti yoo jireenya barbaaddanii nama ta'uu barbaaddanii dalagachuu barbaaddanii jijjiiramuu barbaaddan yoo kuullee fakkeenya godhatan ani hedduu natti tola. Eh, Nama hedduu miidiyaa kana gubbatti arguu dandeenya. Nama hedduu maqaa kaasuu dandeenya. Garuu namni hundi roga isaatiin jaba waan ta'eef kuulleen ah, gamasitti akka nama tokkootti nama jabaa nan dinqisiifadhu keessaayi. Baay'een si jaaladha hedduun si kabaja ani hamtuu si hin qabu. waan biraatiif miti hanganuma nama kanatti himuu fi ooma suuraa kanarraa dubbachuu barbaadeetiin suuraa sanillee fidee kullee waan dabaltoo qabaate dabaladhu maammee poolisii faan nama na dura si beekuu asirra waliin turtan na fakkaata innis waan yoo qabaate haa jiru.
Galatoomii ulfaadhu dabbaal dhugaa namaa yeroo takka takka akka dubbachuun hedduu bareeda. Kuulleen fakkeenya dubartii biyya Arabaati. Kuulleen kaleessa gaafa ganjasumaan asirraa gosummaa fi gandummaan dhiiraa dhalaan dhiirti Dubartii hanqattee asirraa iyyaa turtellee nama gandummaa fi gosummaa osoo takkaan seene. Nama hoflaa fi tapha bashannanaa keessa keessatti qoosaa godhaa, keessa keessatti ijoollee gorsaa, keessa keessatti shamarraniif dubbachaa, keessa keessatti akka nama dantaa diyaaspooraaf illee hin qabnetti nama haasaa ture. Dantaa diyaaspooraa nama hin qabne irraa ifuulleen waa'ee diyaaspooraa illee haasaa turte, waa'ee diyaaspooraa dubbachaa turte. Akka shamarran keenya kun shawwadamanii diyaaspooraa kana jalas fiiganii iddoo ol qabanii finniqitti godhanii irraa amaranii maaliif godhan hunda dubbachaa turte fuulleen. Wallaahi laziim isuma dhugaa rabbii. Garuu kuulleen nama miidiyaa kanarra ilaa arraa ture taate wallaahi wallaahi addatti harmasee qullaa takkaa miidiyaa kanarratti agarreen bee. Hedduu dinqisiifanna kuullee. Shamarran biyya Arabaa fakkeenya kuullee isuuf yoo godhattan hedduu bareeda. Kun waan gaariidha. Dabbaal waa hedduu dubbatee ture, waa hedduus xumuree ture. Mee ilaalaa hiriyoota kuulleetii fi warra kuullee gadii ka kuullee olii, warra kuullee duraatii fi ka kuullee boodaatiis warra biyya Arabaa kana keessa waggaa meeqa tures ka asirraa bu'aa jiru hangan qabu jechuudha. Kuulleen addatti namaan hedduu dinqisifadha. Waa tokko maqaa si kaasu malee dabbaal dabruu hin barbaadu. Waan hin kuullee dhiyeenya qabu waan hin beekuuf. Kuulleen mana tokkoo xiqqaate miliyoona afurii oliin mana ajaa'ibaa bareedaa jaartee irraa xumurtee alaa fi keessa isaa kaashis gootee duraa fi duuba isaa waa hunda xumurtee turte kana dura. Mana san garuu pilaana jaaniin manni san itti dhufee duraa diigamee ture dabbaal. Kuullee duraa jechuudha. Amma dura almost waggaa takkaa fi maal dura. Mana jalaa diigame saniif wallaahi wabillaal kariim guyyaa takka asirratti ol baatee isii mimmaan buuste nagarre. Guyyaa takka asirratti ol baatee Oromoo nagargaaraa takkaa jettee hin beektu. Mana akkas na jalaa ta'e guyyaa takka geemaan taphadheetteetis hin beektu. Manni siisan garuu mana hedduu bareedaatiif hedduu guddaa hedduu bal'aa mana karaa kararraa jechuun mana magaalaa keessaa magaalaa walakkaati handhuura wal- magaalaati manni isii jalaa diigame sun cirutti. So guyyaa takka asirra gabbaate Oromoo kanaan rakkadhee kanaan ta'e maallaqaan miliyoona meeqa maallaqaan amata maal amata torba saddeet kudhan biyya arabaa keessatti laffee dalageen mana kana ijaare manni kun na jalaa diigame jettee guyyaa takka dubbattee hin beektu kuullee. Wallaahi wabillahi alkariim. Mee namni kuulleen guyyaa takka manaan akkasi dalagee itti hurqee fidee na jalaa diigame birri kudhan na gargaaraa isin hin jette as baha. Wallaahi hin jiru ilmi namaa tokkollee nu jechuudha. Sigalee addatti intalli tun obsa akkam qabdi amala akkam qabdi namummaa akkam qabdi jabeenya akkam qabdi garaan si hoo dhiiramee kaa barboo ka qarshii kuma dhibba lamaa fi kuma dhibba sadii maraachaa jiru. Kana hunda dandeessee oobsitee bar manaanii fi waan hundarraa xumurtee kiraa kannachaa jirtu bara. Kaan ka maatiin keessa galaa jiru kaan ka kiraa kannachaa jirtu manni jalaa diigame sun. So walumaa galatti kuulleen duubasiin silaa qoratanii waa hedduu jiraachuu barbaadeeti. Kuullee jabaadhu hedduu si dinqisiifannaa hedduu si jaalannaa si arrabsinee hin beeknu si buunee hin beeknu maaliif waan ati nama jabaa taateef. Kanumaan jechuu barbaadaa galatoomi gabbaar.
Fayyaa ta'e mammee kiyya galatoom. Anis kulle kun kan ittiin dinqisiifadha. Ani amma isin na bira jira hin haasa'u. Nama fakkeessuun fakkaadha. Baajawee isii dubbatti waan kana yeroo hedduu haasa'aa ture. Amma sababa waan suuraa kana argee fi akkuma qoosaatti fidee namni kun hundinuu dhufaa hin seeni ani. Isin illee hin dhufte. Umaa rakkoon qabu waa'ee kulle namni hundi ni beeka. Kulle hedduu